Il-wara nofsinhar it-tajjeb, nixtieq nirringrazzja lil Għaqda tal-Malti tal-opportunità u nilqa' fostna lill-kelliema, lil Ron, lil Marianne u lil Jessica, li huma tliet barranin li fiż-żmien tagħhom hawn Malta rnexxielhom jitgħallmu l-Malti. U rnexxielhom jitgħallmuh b'mod tajjeb ħafna mill-ftit li kellimthom. Mela, naħseb l-ewwel mistoqsija hija xi ftit ovvja. Bħala għalliema nintaqa' ħafna ħafna drabi ma' ma' studenti jew forsi anke ma' ġenituri illi jgħiduli u l-Malti X'għandna x'nambuh? Għalfejn, għalfejn ħa nkomplu nistudjaw il-Malti? Għalfejn għandna nużawh? Nippreferi nużaw l-Ingliż. Bħala barranin li ġejtu Malta, x'kienet ir-raġuni għaliex xtaqtu titgħallmu l-Malti? Ron, forsi int tista' tibda.
Hello. Mela, jien fil-bidu meta ġejt ngħix hawn Malta, kont qed inħossni naqra barrani meta ma kontx għadni nitkellem bil-Malti. Kien hemm ċertu drabi fejn bdejt inħoss li għax qed inkellem in-nies bl-Ingliż jittrattawni differenti mill-Maltin. So, imbagħad qisni bdejt nagħmel efforts għad hekk jiena ħa nibqa' ngħix hawnhekk bilfors irrid nitgħallem il-lingwa.
Mezz ta' komunikazzjoni ovvjament biex tkun tista' titkellem mal-Maltin, tikkomunika mal-Maltin. Jessica? Iva, jiena naqbel miegħek ukoll għax dik hija hemm ħafna raġunijiet għalfejn bdejt nitgħallem il-Malti, imma din hija l-ewwel ħaġa għalija wkoll li vera xtaqt inkun nista' nħossni iktar parti mis-soċjetà biex inħossni iktar li nista' nipparteċipa fil-ħajja ta' kuljum billi nitkellem bil-lingwa Maltija. Eħe, dik hija l-ewwel ħaġa, imma mbagħad naħseb li l-lingwa Maltija hija vera vera sabiħa u hemm ħafna hemm ħafna aspetti sbieħ tal-lingwa Maltija u għalhekk għalhekk xtaqt nitgħallem il-lingwa u anke għax fil-fatt qed nagħmel dottorat ukoll fuq il-Malti, propjament fuq il-bilingwiżmu Malti-Ingliż U xtaqt nkun nista' nidħol iktar fil-fond fis-soċjolingwistika, ġifieri l-kuntest tal-lingwa f'Malta u l-użu tal-lingwa f'Malta għax vera vera intrisanti.
Iva naqbel magħhom. L-istess għalija. Meta ġejt hawn, ħassejt li importanti li nuri rispett lejn il-poplu u l-pajjiż biex nitgħallem il-lingwa. Ġejt hawn għal vaganza fl-2011 u dak iż-żmien Piazza Street fit-Taslima sar żona pedonali u l-Prim Ministru ġie u għamel tadita u fhimt xejn, xejn, imma l-ħoss tal-lingwa sar saħriqli u irrid naf aktar għax għalija Fil-lingwa kien hemm ħafna ħsajjes stramba għal widnejja u irrid naf aktar u hekk bdejt.
Fil-fatt din hija xi ħaġa li nara rikorrenti ħafna anke fl-istudenti l-barranin li jkunu qed jitgħallmu l-Malti. Iħossu l-bżonn li jitgħallmu l-Malti biex iħossuhom parti mis-soċjetà biex ikunu jistgħu jintegraw. Issa, Il-Malti nafu li mhuwiex lingwa faċli biex titgħallimha. Nista' ngħidilkom mill-esperjenza, jiġifieri. X'għenkom biex titgħallmuh? Forsi xi aspetti kulturali, l-fatt illi kontu esposti ħafna għal-lingwa? X'kienet dik il-ħaġa l-iktar li għenitkom biex titgħallmu l-Malti?
Għalija fil-bidu kienet importanti li kont nagħmilha ma' nies li kienu jitkellmu bil-Malti għax dik ukoll naf li hawn ħafna segments differenti u ħafna nies jippreferu jitkellmu bl-Ingliż. Imma jien kont dejjem nagħmilha ma' nies li kienu dejjem jitkellmu bil-Malti u dik għinitni ħafna ovvjament. Ukoll kont kont nara l-espressjonijiet u ċ-ċajt bil-Malti interessanti ħafna u dik ġagħlitni ukoll biex nipprova nitgħalem għax hemm ħafna espressjonijiet li hekk tipprova tagħmel translation tagħhom b'lingwa oħra jitilfu l-meaning kompletament. So dik rajtha dejjem interessanti ħafna fil-lingwa Maltija. Jiġifieri kien hemm dak l-interess Anke min-naħa tiegħek. Marianne, forsi?
Jiena naħseb l-iktar ħaġa li jednitni kienet li li nqatta ħafna ħin nisma lingwa, vera vera ħafna ħin nisma nisma nisma. X'jiena fil-fatt bdejt nitgħallem il-Malti l-Iskozja, mhux hawn Malta imma l-Iskozja. U għalhekk ma stajtx bħalek pereżempju ma stajtx noħroġ fit-triq u nitkellem man-nies għax dik tista' tagħmilha f'Malta imma mhux l-Iskozja. U għalhekk rajt ħafna, smajt ħafna radju, rajt ħafna it-televiżjoni biex nidra l-ħsejjes ta' lingwa u biex nisma' iktar u iktar u iktar. Imma mbagħad issa qiegħda Malta u issa li qiegħda Malta nieħu ħafna ħafna ħafna gost nuża l-lingwa fil-ħajja ta' kuljum ukoll. u nitkellem ma' nies u eħe, fil-ħwienet, fit-triq, fil-, ma nafx, kullimkien. L-iktar ħaġa favorita tiegħi u dik kienet l-iktar ħaġa, naħseb. U naħseb tieħu gost tikkomunika ġifieri bil-Malti. Ma tipprovax tkellimhom bl-Ingliż l-ewwel u mbagħad tara kif iwiġbuk.
U nieħu gost meta wiġbuni bil-Malti wkoll mhux bl-Ingliż biex nkun nista' nipprattika ftit. Għalija kemxejn differenti għax bdejt bil-lezzjonijet, għamilt short course f'MCAST u wara tletax-il ġimgħat ħsejt li fhimt kważi xejn. Kien hemm eżami u l-għalliem, l-għalliema kiteb ħafna xogħol għalija. fl-eżami. U żgur kont l-agħar fil-grupp. Imma wara dawn il-tletax-il ġimgħat, naf li rrid inkompli hekk iddeċidejt li se insib għalliema u rajt reklami fis-supermarket ħdejja. U fortunatament dak ir-raġel kien għalliem fil-skola sekondarja u miegħu naħdmu flimkien minn kważi zero għal O-Level u

X'inhu l-iktar diffiċli li titgħallem f'lingwa? Il-taħdit, is-smigħ, pereżempju jkun iktar mgħaġġel, il-kitba, il-qari, x'issibu l-iktar diffiċli? Għalija, l-aktar faċli biex naqra għax għandi l-ħin biex nistudja l-kelma, Għax ħaseb fuq il-kelma u nkompli. Wara li tista' tikteb ftit. Ismi diffiċli u fil-fatt riċentement rajt xi ħaġa li Professor Manuel Mifsud kiteb dwar ismi u barranin għax m'hemmx ħin biex jaħseb fuq il-kliem li ma fhimx. u s-sentenzi baqa' mexjin u int tliet sentenzi wara u ovvjament it-theddid l-aktar diffiċli.
Għalija kompletament l-oppost, eħe. Għax jien bdejt bdejt nitkellem, kont u fil-fatt qatt ma tgħallimt mill-kotba. Dejjem milli nisma' u nirripeti li nisma', so il-Malti tgħallimtha billi bdejt nitkellem. Mbagħad wara wara ftit bdejt naqra u issa qed nikteb ftit 'l hemm u 'l hawn. Imma li nikteb insibha diffiċli, iktar iktar diffiċli għax għax irid iktar ħin u jien Nkun irrida niktibha perfetta l-kelma u bil-Malti nara diffiċli, so nippreferi nikteb bl-Ingliż imbagħad. Tikteb bl-Ingliż, avolja għandek iċ-ċans li tieqaf u taħseb sakemm qed tikteb bħal. Eh, ma l-ħajja tiegħi tant hi mgħaġġla, tant għandi x'nagħmel li nsibha tqila.
Jiena naħseb li meta nikteb naqbel miegħek li għandek iktar ħin biex tkun tista' taħseb sewwa u għalhekk naħseb li iktar naħseb li nikteb u naqra ehm, iktar faċli għalija. Ehm, nieħu naħseb li nieħu iktar gost nitkellem imma kif qed inti Trid taħseb iktar li f'dan il-mument li tiġini l-kelma f'moħħi f'dan il-mument u mbagħad tkompli titkellem. U m'hemmx ehm, m'hemmx ħin biex tieqaf u taħseb u għalhekk naħseb li naqbel miegħek. Imma mbagħad hemm anki fit-taħdit pereżempju hemm affarijiet diffiċli wkoll pereżempju ehm, ċertu ħsejjes li huma diffiċli biex tippronunzjahom, ċertu. L-għajn u l-akka, pereżempju. Jew il-q, l-iktar diffiċli għalija l-q fil-fatt, ma l-għajn u l-akka, dik fil-kitba naħseb ukoll fejn tpoġġi l-għajn, fejn tpoġġi ma.
U x'kienu l-isfidi li sibtu meta bdejtu titgħallmu l-Malti, l-ikbar sfidi? Pereżempju, lil Ron iktar kmieni aċċennajtlu li l-aċċent huwa kważi perfett. ta' Malti. U normalment tinduna li qed titkellem ma' xi ħadd barrani mill-aċċent tiegħu għaliex qisu ma jġibx dak l-aċċent nattiv. X'kienu l-ikbar sfidi?
Għalija l-opportunità biex nitkellem man-nies li jifhimni. Għax ovvjament għandi aċċent qawwija anki bl-Ingliż. U naħseb li l-Maltin mhux jidhrew jisimgħu l-barranin jitkellem bil-Malti. U l-ewwel nett jaħsbu li qed jitkellem xi lingwa differenti. Imma bil-mod il-mod insib li aktar nies jifhimni. Imma għandi xi drabi nitkellem ma' żewġ persuni u waħda ma fhimx u l-oħrajn għal l-ieħor kif qed.
Ron. Ma nafx, kif, għax ma tantx, ġin bdejt kif qed ngħid, bdejt nitgħallem il-Malti milli nisma' u jisni kull dejjem kont inħoss li nsir nara aħjar fil-Malti u
Ġifiri. Ah, u kienet dejjem tinteresani u kol pala lingwa, ovvjament rrit ikun hemm dak l-interess naħseb u kol. Pala lingwa dejjem faxxinatni kif ngħid għax it's very expressive. Imma hekk jisni tallimtu, xi kultant nisa kif tallimt il-Malti u ngħidilhom ma nafx, ta' billi nisma' u nikkopja.
Jien għalija l-iktar sfida naħseb fil-bidu kienet li nsib opportunitajiet biex nipprattika l-lingwa mitkellem għax kont qiegħda l-Iskozja u ma tantx hemm ħafna opportunitajiet fit-triq kif kif għedt qabel. Imma mbagħad kien hemm ħafna affarijiet anki meta kont l-Iskozja kelli lezzjonijiet online darba fil-ġimgħa u għamilna konverżazzjoni darba fil-ġimgħa. U anke naħseb hawn Malta fil-bidu li naħseb l-iktar sfidi sfida għalija nnifsi hija li nsib il-kunfidenza biex nitkellem biex nuża lingwa fil-ħajja ta' kuljum, pereżempju meta nidħol f'xi ħanut pereżempju għax ħafna drabi nħossni ma nafx. Ma ma tantx għandi daqshekk konfidenza li nixtieq, imma allura illum il-ġurnata naħseb li għandi iktar konfidenza u vera nħossni iktar vera nieħu gost nuża lingwa fil-ħajja ta' kuljum u nirringrazzjak ukoll il-persuni kollha l-ħbieb tiegħi wkoll li nista' nipprattika nitkellem bil-Malti magħhom għax u għalhekk Dik kienet fil-bidu, imma issa aħjar.
Mela, illum il-ġurnata nafu li hawn ċertu korsijiet apposta biex titgħallem il-Malti, forsi hawn naqra iktar opportunitajiet. Inti semmejt l-MCAST, Marjan. Kien hawn korsijiet apposta jew forsi xi programmi speċjali, programmi qosra jew hekk, illi forsi għenukom biex titgħallmu l-Malti? Hmm.
Um, iva, korsijiet, jien għamilt, korsijiet jien għamilt korsijiet ta' um, segwejt korsijiet ta' um, tal-università um, ma' um, Dr. Michael Spanjol u um, Professor Emmanuel Missuz ukoll. U eħe ħadt ħafna gost dik kienet u mbagħad tielet unit li għamilt online ma dik mhux kors kienet iktar one on which mhux wiċċ imwiċċ imma persuna jiena u l-għalliema. So lezzjonijiet tal-privat. Tal-privat, eżatt.
Imma dawn kienu li għamilt.
Kolli kunjata tkellmek bil-Malti mal-għajt it-talem. Għalija,
żewġ kors livelli għal barranin u wara tista' tibda bil-korsijiet għal Maltin. U hemm differenza kbir kif titgħallem. Tgħallem il-barranin u tgħallem il-kelliema nattiva. Pereżempju, ħafna drabi għalliema qali x'inhu l-mudelli, il-mudell ta' xi verb, verb bil-għajn fin-nofs. Naf li l-mudell seraq Imma ma nafx kif nikkonġugawha bil-mingħajr ħassib. Hekk, għalija, l-oħrajn fil-grupp jistgħu jirrispondi, imma jien, stenna ftit, u wara sibt il-mudell nista' naqleb għal Verb ieħor. Dak kien diffiċli, naħseb. Però hija xi ħaġa li anke l-istudenti Maltin isibu diffiċli. Jiġifieri kif jużawhom. Jiġifieri jiena naħseb illi mbagħad ladarba titgħallimhom, tkun qisek tgħallimt bir-regola proprja u tgħallimtha u ħadtha. Naħseb dik hija d-differenza mbagħad minn studenti Maltin illi qed jitgħallmu forsi xi ftit bl-amment. Tajjeb, issa bħala għalliema jiena wkoll nħobb nuża ħafna r-riżorsi u naf li meta titgħallem lingwa barranija, pereżempju l-użu tal-istampi huwa importanti ħafna. Kien hemm xi riżorsi li forsi kontu ssibu utli intom u titgħallmu l-Malti?
L-ewwel nett sibt ġabra imma hemm ħafna żbali fiċ-ġabra. Nuża wkoll glossbi li traduzzjoni ħafna mill-EU u ħafna mill-Jehovah's Witnesses. Dawn huma utli għal frażi jew fejn hemm kliem flimkien li jfisser xi ħaġa differenti mill-kliem separati. Ħatsirru, pereżempju, u tista' ssib it-tifsira. Ukoll hemm issa s-sit VerbMT li għandha ħafna verbi fiha. S'issa m'hemmx pronomi memużin, imma ktiblil. owner tas-sit, sid tas-sit, u saqsi jekk tista' tiżidhom għax dawn huma aktar utli. Fil-fatt hemm Maltin li jaqblu miegħi. U hemm ħafna ktieb. Għandi ħafna dizzjunarju. Bdejt bid-dizzjunarju Concise ta' Joseph Aquilina, issa għandi il-kbir. Imma smajt li hemm xi differenzi fil-ortografija fi dan id-dizzjunarju u llum minħabba deċiżjonijet wieħed u tnejn. Kemm inti aġġornata. Għaliex kważi qed niskanta, vera impressjonata bil-mod ta' kemm taf b'affarijiet u ssemmi li l-pronomi magħmużin u ssemmi l-verbi u ssemmi l-mudelli. Xi ħaġa forsi biex nagħlaq. Kif ħassejtu l-Malti meta mqabbel ma' lingwi oħra li tafu jew forsi mal-lingwa nattiva tagħkom? Forsi kien hemm xi similaritajiet jew xi differenzi li. Iva, naħseb
l-iktar parti għax jiena pereżempju Ok, lingwa Maltija hemm eh, partijiet elementi differenti ehm, fija. Ehm, eh, l-elementi ta' ġejn mit-Taljan u mbagħad ehm, l-elementi ġejn mill-Arbi u mbagħad mill-Ingliż. U naħseb Meta meta nqabbel ma' pereżempju meta nqabbel mal-Ingliż pereżempju jew ma' lingwi Romanzi bħal pereżempju nitkellem bl-Ispanjol u bil-Franċiż ukoll naħseb hemm dawk dawn il similarities eżatt. Imma bil-Għarbi ma nafx, ma ma nit- ma- ma tantx nitkellem bl-Għarbi, ma U jgħinuk meta tiġi biex titgħallem il-lingwa dawn Iva, is-similaritajiet? iva, ħafna, ħafna.
Il, ehm, l-Ingliż u t-Taljan, ma tantx nitkellem bit-Taljan, imma nista' nagħraf xi pereżempju għax it-Taljan simili bħal pereżempju l, ehm, dawn kollha l, ehm, lingwi Romanzi ta' Taljan, eh, Span, l-Ispanjol u l-Franċiż, u għalhekk, eħe. Tgħinni ħafna dan l-aspett.
Jien ħassejt meta bdejt nitkellem u nifhem il-Malti li t-Taljan ġie ħafna eħfef għalija għax meta ġejt ngħix hawn Malta ma kontx nifhem xejn b'Taljan u lanqas nitkellem. Ma jisa meta nfetħet il-lingwa Maltija għalija ukoll it-Taljan ġiet iktar easy. Għax ovvjament iktar ma tkun taf lingwi dejjem ikun hemm dawk is-similarities. Ovvjament mal-Olandiż ma tantx hemm similarities bil-Malti, ma ċert hemm ċertu kliem li huma viċin ħafna li anke jien kont surprised li huma daqshekk viċin.
Peress li Ingliża m'għandix bżonn lingwa oħra, imma meta fl-iskola tgħallimt fi xi Latin imma qatt ma niltaqa' ma' suldat Roman hekk ma nużax il-Latin. Hekk għalija il-Malti l-unika lingwa ieħor li naf bih. Imma pereżempju, meta tqabbel ċertu vokabularju bl-Ingliż, jam, kien jagħmillek iktar faċli forsi li titgħallem u li tiftakar, li tibqa' tiftakar, ehm, biex imbagħad ti, tiffaċilita anke t-taħdit, forsi. Aha. U, ehm, ukoll aktar fil, ehm, eh, kitba għax, ehm, il-i ta'. Hi bizzikka, iva. Etimoloġika u hi tal-leħen. Għalija kważi ovvja x'inhi għax ħafna dawn il-kliem ġejjin mill-Ingliż.
Ma nafx jekk hawnx xi mistoqsijiet min-naħa ta' min qed isegwi. Jiena min-naħa tiegħi. Grazzi ħafna tal-opportunità, nerġa' ngħidilkom il-Għaqda tal-Malti u proset għax vera ħadt gost illi rnexxieli nintaqa' ma' barranin illi jafu jitkellmu bil-Malti kważi daqsna u jafu jibnu konverżazzjoni tajba ħafna. Proset.